Il-programm fejn ngħoddsu f'niżel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' ġimgħa ilu tkellimna fuq żewġ espressjonijiet meħuda mid-dinja tal-karti tal-logħob. Din il-ġimgħa se nkomplu nespandu din it-tema tal-logħob, iżda se nħarsu lejha minn perspettiva differenti. Fl-ewwel parti tal-programm, Samuel Cutajar se jagħtina tagħrif dwar il-milgħuba waqt li fit-tieni parti tal-programm Dwayne Ellul se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma ċirku. Nibdew bil-milgħuba. Il-milgħuba hija fenomenu naturali li tiġi kkawżata meta l-pressjoni atmosferika twassal biex volum kbir ta' ilma baħar jinġibed lejn naħa waħda b'konsegwenza li l-ilma baħar jista' jimtela jew saħansitra jiżvojta ħafna aktar mis-soltu. Fil-kelma milgħuba taffaxxinani wkoll l-idea ta' logħba, bl-erq l-għajnb li jiddomina lil dil-kelma. Hawnhekk naraw kif il-baħar ukoll donnu qed jilgħab logħba partikolari permezz tal-movimenti 'l fuq u 'l isfel tiegħu. Il-verb lagħab ifakkarni f'ħafna espressjonijiet idjomatiċi. Normalment, nassoċjaw dal-verb mal-idea ta' divertiment. Ngħidu aħna meta wieħed jilgħab bil-ballun jew b'xi logħba fuq il-kompjuter. Wieħed imma jista' jilgħab bid-diskors, jekk daqqa jgħid ħaġa u daqqa jgħid oħra. Tista' tilgħabha tal-ħmar biex ma tħallas dwana, jiġifieri tagħmel ta' birruħek li jintiblaħ biex taħrab mir-responsabiltajiet tiegħek. La qed nitkellmu fuq il-kelma marbuta mal-meteoroloġija, ġieli smajtu lil xi ħadd jgħidlek li t-temp qed jilgħab? Din tingħad meta t-temp ikun instabbli u ma toħodlux kopja. B'mod simili, jekk ħaġa mbagħad ma tkunx qed taħdem sew, nistgħu ngħidu li tkun qed tilgħab. B'tifsiriet aktar negattivi, wieħed jista' jilgħablek daqqa ta' ħarta jew jilgħabek jekk ikun ingannak. Xi ħadd jista' jilgħab bis-sentimenti tiegħek jekk ma jħobbokx kif għandu jkun. Jista' jilgħabha tal-qaddis jekk b'imġiebtu jipprova jagħti l-impressjoni li hu xi anġlu. Persuna tista' tilgħabha mal-mewt jekk tkun bejn ħajja u mewt. Tlaqna issa nisimgħu lil Samwel Cutajar ikellimna dwar il-milgħuba u dwar il-mili u l-frugħ tal-baħar. Fenomenu interessanti ieħor metilorġiku jew xjentifiku hija l-milgħuba. Tajjeb li ngħidu li l-milgħuba tista' sseħħ kemm fis-sajf u anke fix-xitwa, jiġifieri mhijiex abbinata ma' xi staġun partikolari. U l-ewwel darba li smajt il-kelma bil-Malti għax inti meta tkun qiegħed tistudja xjenza l-ewwel darba li tiltaqa' mal-kliem ħafna drabi jkun kliem tekniku allura jiġi mill-Ingliż. Rajt mill-ewwel assoċjazzjoni bejn il-kelma milgħuba u logħob. Għax hemm l-istess serq le għajn be. Il-milawba fil-fatt għandha x'taqsam mal-lob, il-lob tal-mewġ, tal-mewġ kif jimla u jiżvojta. Aħna nużaw il-kliem mili u fruħ. Kif, kif tifforma l-milawba? L-milawba normalment isseħ meta jkollok ġranet li jkunu ehm, kalmi, ġifiri ma jkollokx riħ, l-atmosfera tkun kalma, u ikollok punti differenti fejn, fejn il-pressjoni tal-atmosfera naħa tkun għolja u naħa tkun baxxa. Fejn il-pressjoni tkun iżjed baxxa, l-ilma, meta tnejdu ilma tnejdu fuq baħar, sew qed ngħidu fuq volum kbir ta' ilma, ġifieri ilma baħar. Jiġi qisu kemm kemm miġbud lejn naħa waħda. Allura dan jikkawża il-mili tal-ilma ġifieri fuq dik in-naħa fil-waqt li jikkawża l-fruħ fuq in-naħa l-opposta. Issa kif nesperjenzaw aħna fil-kosti u fix-xtajtiet tagħna, eh, speċjalment dawk li jinsabu fil-baxx bħal ngħidu aħna l-Imsida, Marsaskala, Marsaxlokk, U ta' slima ġili wkoll u xemxija ġrat. L-ilma jibda tila per eżempju fi triq, tifhem u jkun qisu fenomu pjuttost inspjegabbli sakemm imbagħad tifhem x'ikun jgħat jiġri. Kif imbagħad din il-pressjoni atmosferika terġa' tistabilizza ruha, ikun hemm dak li jgħidulu sloshing bl-Ingliż, jiġifieri proprju l-milgħuba, fejn inti l-ilma jibda qisu jiċċaqlaq, jimla u jiżvojta l-mili u l-frugħ, issa nispjegaw x'inhu l-mili u l-frugħ ukoll, u sakemm jerġa' jistabbilizza dak il-livell tal-baħar ikun hemm mewġ li qed jitla' fuq l-art u f'postijiet oħra tara wkoll ġieli rajna pereżempju dgħajjes żgħar fuq il-blat tant kemm ikun żvojta. Il-kelma miliwfruh li tiddeskrivi dan il-logħob bil-mewġ, ħa ngħidulu hekk, tirreferi meta ngħidu mili Sintendi l-mili tista' tuża anke pereżempju l-mili tat-torti, il-mili ta' fl-ikel, jiġifieri huwa oġġett mimli, mela hemmhekk għandek volum ta' ilma iktar min-normal. Il-fruħ huwa l-oppost tal-mili meta għandek dak l-ilma li jkun qisu tbattal ikun mar xi mkien ieħor għal ftit ħin. Fit-tieni rokna tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma ċirku u wara, jgħaddi biex juri rabta bejnha u bejn il-kelma ċurkett. Minkejja li fil-ħoss jinstemgħu simili, mhux dejjem nindunaw bir-rabta diretta bejn iċ-ċirku u ċ-ċurkett, minħabba li għandhom tifsiriet relattivament differenti. Ellul se jkellimna wkoll dwar l-etimoloġija tal-kelma ċirka u se jkompli jixħed dawl dwar jekk hemm xrabta mal-kelma ċirku. La qed nitkellmu fuq it-tema tal-lob, tkun ħaġa sabiħa ngħidu kelma fuq xi lob tradizzjonali Malti. Bix-xieraq insemmi l-logħba taċ-ċirku li dari kienet tintlagħab l-aktar mis-subien b'mod individwali. Din logħba turi s-sempliċità li kellhom niesna għax meta xi ħadd kien jiddobba xi ċirku tal-metall, ngħidu aħna ta' xi rota li ma tkunx se tintuża aktar, araħ dlonk joħroġ minnu oġġett tal-logħob. Fil-logħba taċ-ċirku, it-tfal kienu jiġru fit-toroq b'dal imbierek ċirku, immexxi minn xi biċċa wajer twil u jipprovaw jikkontrollawh mingħajr ma jaqa' fl-art. Is-subien kienu jħobbu wkoll jaqbżu minn fuq dahar xulxin. Wieħed minnhom kien ikollu jitbaxxa sew, u t-tifel jew it-tfal l-oħra jaqbżuh bil-ġirja. Dak li jaqbeż imbagħad ikun imissu jitbaxxa hu u jaqbżu l-ieħor. waqt li jtennu l-proċess u jipprovaw ikompluha kemm jistgħu. Din il-logħba kienu jirreferu għaliha bħala bombos. Mal-bniet imbagħad kien hemm popolari l-qbiż tal-ħabel u l-passju. Għal-logħba tal-qbiż tal-ħabel kien jintuża ħabel twil. Xogħolhom kien ikun li jdawru l-ħabel b'mod li jifforma ark u jaqbdu ritmu, waqt li l-parteċipanti kienu jaqbżu l-ħabel flimkien meta l-ħabel kien ikun fil-baxx jew imiss mal-art, bit-tama li ma jitfixklux għax inkella kienu jiġu eliminati mil-logħba. Il-passju żgur li smajtu bih! B'xi biċċa ġibsa kienu jpinġu l-passju f'xi triq jew fuq iż-żrar, iffurmat minn disa' numri li jirrappreżentaw id-disa' xhur tat-tqala, u rħilhom jaqbżu fuqu b'siq waħda u b'żewġ saqajn, u jimmiraw il-ġebla fil-kaxxa t-tajba. Mal-bniet kien hemm ukoll popolari l-logħba bil-pupa. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul jagħtina informazzjoni utli fuq l-etimoloġija ta' ċirku, ċurkett u ċirka.
Il-kelma ċirku għandha ftit tifsiriet ewlenin, mela l-ewwel tifsira hija dik il-forma tonda circle bl-Ingliż u xekk. E, bit-tifsiriet estiżi marbutin magħha, ġifieri pereżempju anka dak iċ-ċirku tal-ħadid li kienu jilagħbu biħit faldari e, u jmexxuh biċċa virga jew fil-diferruwa. Ċirku tfisser ukoll l-idea ta' qrubija, bħal meta ngħidu dak fiċ-ċirku tal-ħbieb tagħna, mela qiegħed mal-ħbieb ta' ġewwa li tagħmilha magħhom. Ċirku għandha wkoll it-tifsira ta' ripetizzjoni jew kundizzjoni li diffiċli toħroġ minnha, bħal meta ngħidu ċirku vizzjuż, dħalt f'ċirku vizzjuż, jew iċ-ċirku tal-faqar. U tifsira mill-aktar komuni tal-kelma ċirku hija dik li forsi dawk li huma ftit akbar minni jafuha bħala l-kummedja. Il-kummedja. Is-circus eh, bl-Ingliż li hawn min jgħidu wkoll ċirklu, apparti ċirku. Eh, u fil-ritratt tal-familja ta' din il-kelma li jagħti Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu eh, jagħti Aquilina il-diminuttiv mela ċirku żejr ċrejjek, jagħti wkoll il-verb ċerrek mela għamel moviment forma ta' ċirku u ċċerkja, iċċirkonda, għalaq, għalaq f'ċirku. Kemm huma użati jew m'għadhomx użati ma naħsibx li smajthom daqshekk, imma huma reġistrati f'Akwilina. U mnejn ġejja l-kelma ċirku, l-kelma ċirku mardux immorru wisq il-bot, kemm nitilgħu sqallija u nsibuha eżatta il-kelma ċirku bil-Malti u ċirku bl-isqalli. Kelma marbuta magħha anke minħabba l-forma hija l-kelma ċurkett li ġejja mill-isqalli ċirkettu. Li tfisser imma mhux bħal Malti, tfisser ċirku żejr. Mela fl-isqalli għandek iċ-ċirku il-kbir u ċ-ċirkettu, ċirku żejr. Imma li għamel il-Malti hawnhekk interessanti huwa li qabad dan id-diminuttiv sqalli, ċirku żejr. U ma ħallikx japplika, ma ħallikx jgħod tal kull tip ta' ċirku żejr, dej jaqlu t-tifsira tiegħu għal ċurkett. Eh, u allura ċirkettu tal-isqalli bil-Malti saret ċurkett bit-tifsira biss ta' ring. Fil-fatt l-istess tip ta' l-istess soġġett bit-Taljan, bit-Taljan anello, u bl-isqalli anellu jew aneddu jew aniddu. Kelma qrib tagħhom għax issa tkellimna fuq ċirku, ċurkett, u nistgħu naħsbu li ċirka għandha x'taqsam magħhom għax jixtiebħu. Ċurkett, ċirku, ċirka, taħsib għal mara ta' ċirku, ma le. Iċ-ċirka eh, li tissejjaħ ukoll tonsura eh, tirreferi għax-xir ta' tax-xahar f'nofs ras il-patrijiet mal-patrijiet nassoċjaw għal aktar, biex jirdilhom biss ċirku xahar madwar rashom. Din il-prattika kienet popolari ħafna fil-Medju Evu, ma mbagħad fis-sebgħinijiet ġiet abolita mill-Papa. Imma ċirku u ċirka għandhom etimoloġija differenti. Għalfejn, għaliex ċirku għedna li ġejja mill-isqal li ċirku. Imma ċirka Ġejja mill-kelma Taljana kjerika, kjerika, li apparti għaċ-ċirka ta' ras il-patrijiet, it-tonsura, fit-Taljan tirreferi wkoll għall-membri tal-kleru.